Minkejja li kitbiet Massa mhumiex voluminużi, xogħlu huwa fost l-aktar poetikament fertili, bħalma naraw f'din ir-rokna.
Poeta, kritiku, għalliem u skular, Daniel Massa twieled Ħaż-Żabbar fl-ewwel ta' Diċembru 1936. Daniel Massa huwa meqjus bħala figura emblematika tal-postkolonjaliżmu fil-letteratura Maltija. Il-kontribut tiegħu ma kienx biss akkademiku, imma Daniel Massa ħa sehem f'diversi ġabriet ta' poeżiji bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u nistgħu ngħidu li l-poeżiji tiegħu huma rappreżentattivi ħafna, x-xogħlijiet tiegħu huma rappreżentattivi għal Poeżija moderna f'Malta. Daniel Massa huwa l-awtur ta' żewġ ġabriet distintivi, Xibka Tullis, ġabra ta' poeżiji bil-Malti li ħarġet fl-1989, u l-ġabra ta' poeżiji bl-Ingliż Barefoot in the Saltpans, li ħarġet fl-2015. Daniel Massa huwa meqjus bħala kittieb bilingwi għaliex mhux biss kellu l-ġabriet tiegħu imma ħa sehem ukoll f'antoloġiji oħra, kemm bil-Malti u kif ukoll bl-Ingliż, bil-poeżiji tiegħu. Forsi din hija xhieda ta' poeta li l-ħiliet tiegħu mhumiex limitati għal lingwa jew oħra, anzi, s-sensibilità tiegħu timraħ fiż-żewġ lingwi mingħajr konfini. Naħseb li dan huwa eżempju ċar ta' bilingwiżmu f'poeta kapaċi fiż-żewġ, fil-Malti u kif ukoll fl-Ingliż. L-ewwel xogħlijiet tiegħu dehru fi kwartett, ġabra ta' poeżija li ħarġet fis-sittinijiet flimkien ma' Victor Fenech, Oliver Friggieri u Charles Vella. Dawn kienu poeti li bdew jaqraw xogħlijiet minn letteratura Amerikana, mill-Ingilterra, u bdew jiġu influwenzati minn kittieba bħal T.S. Eliot u Ezra Pound. Bil-qari tagħhom u bil-kitba tagħhom, riedu allura nies bħal Daniel Massab u l-kontemporanji tiegħu riedu li jagħtu nifs ġdid lill-poeżija Maltija. Bħall-kontemporanji tiegħu, Massa ppreokkupa ruħu bil-qagħda politika kif ukoll bil-qerda tal-ambjent naturali f'pajjiżna. Fil-fatt Oliver Friggieri, fl-Istorja tal-Poeżija Maltija, iqis il-poeta modern bħala l-aqwa ekologu. Jiena naħseb li huwa kumment f'waqtu għaliex fil-fatt nies bħal Daniel Massa, Il-poeta modern kien qed iħares l-ambjent, il-pajsaġġ bil-kelma tiegħu, imma fl-istess waqt ukoll kien qed jitgħallem il-kelma u l-lingwa li kien qed joffrilu l-pajsaġġ Malti. L-imġiebah lil Mary. Ix-xemx tiela' ras maqtugħa fuq il-bajja tal-imġiebah. L-impenn jobrox fil-arja fl-imsaren, ikejlu mill-imġiebah sal-imxaxa jfasslu u jkejlu, il-mara sabiħa ġo mansab mal-giren jieħdu l-linji lemħithom. Urat ġimgħa qabel waslu jitmejlu mal-mogħxa, is-snien tal-bulldozers iċarrtu għeruq il-ballut, jinfirxu disa' sekli, sa jilħqu l-għajn tal-bdiewa, jissru jgħabbu meċeż ħawħ u tuffieħ fuq il-karrettuni taż-żmien Niżlin jixxenglu lejn il-baħar. Stħajlithom sal-qiegħ ġo demgħa f'għajnejha fil-għaxija mill-għoli ħolmithom. U l-bdiewa qed jagħmu dwieli ġo raqgħa ħamrija fil-qrieten. Li jispikka f'massa huwa r-ritorn lejn reġjuni primittivi li jwettqu l-eżistenza tiegħu. Dan huwa ritorn li ħafna drabi jimmaterjalizza l-eżerċizzju fiżiku nnifsu tal-għawm. Din l-attività tippermettilu biex f'qiegħ il-baħar josserva dawk il-fenomeni li jiġbdulu l-attenzjoni